Garna goşa goşulýar. Dar idoma mora dön bol kowit.
Assalamu aleykum eziz görüjiler ýene hem e, görüşüňiz ýane bizler Akça uluslarlygyna gelip we e, haly marketine geldik. Hätmen inşallah dostlar bizler izerlaň we bulardan sorarys we hem-de Hemme güzaraşlarymyzy şu ýerden alarys inşallah we ýene hem barjak ýerlerimiz bar, özleriňiz bilen paýlas. Teşekkür dostlar. Salamualeýkum, eziz görüjiler. Görşüňiz ýaly bizler geldik we bu ýerde ýaşuly agymyz otyr. Hatman ondan sorap geçeris. Assalamualeýkum ogly ýaşuly aga, özüňizi tanyşdyryp geçseňiz. Waleýkim essalam, meniň adym Hajy Abdulsetdar, reýsi enjümeni Tewlit Günendegana Kalyny Desti ulus waly Akja bolýar. Wah Mira geldiňiz oglana hoş geldiňiz sapa geldiňiz şu gelýän görýäniňiz şo şirketi Halmahammedi bolýar we şu ýerde mana görüşiňiz ýaly haly sektorda haly bagyşda işlenýän işler hemmesi mana şu ýerden şuru bolýar mana bu ýerden owal gelýär ýüp ýüň bolýar bu ýerden saýlanýar bir näçe tört bäş sort bolýar bir ýüňüň özi bir goýnuň ýüňem tört bäş sort bolýar Hoş, umuň agy bir alaýda bolýar, sarysy bir alaýda bolýar, gögi bir alaýda bolýar. Hoş, bir rakam gyzylrak ýüpi gelýär, hoş, şirbor diýilýär, ol bir alaýda bolýar. Soň bul şu görüşiňiz ýaly taksym bolýar, nemaýendelere, her gyşlaglara, obalara gidýär. Şu obalara gidenden soň olar mana şular ýaly görüşiňiz ýaly, şuny ýaly egirip, şödüp, ýüp edip gelýärler. Hoş, mundan soň mana bul görüşiňiz ýaly, muny ýaly boýamak üçin. Ýani reňklenmek üçin boýalmak üçin ýani kelep bolýar. Hoş, ana ondan soň kelep bolandan soň mana bir ýani toplanýar bir ýerde. Ýerde toplanandan soň bu gitýär gazana boýalmak üçin. Ony hem baryp baryp şundan soň görkezen. Minnetdar özüňizden. Bil hala market näçe ýyl boldy bu ýerde başlan? We närakam işler şladyr şul barada maglumat berip geçseňiz. Hawa bu halynyň şu bir ýerde başlanşy bu san ýani şaýat bir ýetmiş segsen ýyl owal şu şul gelip şu taýda işlenýä ha mun ta mana şu şirket iki şu ýerden ijat bolan täsis bolan o işi başlan takryban bir ýigrimi ýyl ýigrimi üç ýyl

Şu halynyň bizler aýtýarys bäş müň ila alty müň ýyl owal hem bizler tarapdan dokulan eken şu türkmenlerden ijat bolan ekeni şonuň sebäbi we şonuň semboly hem bir nyşanasy hem pezirek diýip Çorowynyň haýsy bir ýerinden ýagny ýahbentlikden tapylan bir haly bar şu şu bilen hem şol Stemberg diýomy şu Çorowynyň bir muzeýeminde şol haly bar. We hem şuny ýany bir tahminen aýdylýar şu Hezreti Süleýmanyň wagtynda hem diýýär şu bir bir aýal bir on ýanaga tufa berlen diýýär hatda şu halynyň üstüne minip diýýär şuny ýany uçup giden diýip şol tebsireler bar. Teşekkür. Hawa. Lekin ony biz şuny ýany eşidip şuny ýany diýýäris. Şu şol gepleri bar şonuň üçin hem biz aýtýarys şu haly meseläniň halynyň ijady ýany gurşalany Türkmen bolmaly dip imkan şony bildirdi. Indi baralyň mana bu boýalýan ýere. Munda hem görer sizler bilen. Hoş. Ol ikilenji soň bagşy ýani owala ýüň bolýar. Ýüňden soň egrilýär. Egrilenden soň hoş. Bul gazana gitýär. Aha. Şul gazana baryp ýük tawzi bolandan soň böyle mana şu ýerde hemmesiniň tepsili bar. Mana bu ýerde ýanky ýany gelýär bu ýerde mana bu ýany otlanýar. Böyle mana bu gazanlara görüşüňiz ýany şu gazanlara Binýan edip boýalandan soň gelýär soş. Binýana şudaýda bir bizleriň oş bir müşkilatymyz şul oş bazy köprak ýerlerde bizlere ma şu park senati diýlen ijat bolan her kette welaýatlarda da ýani bizleriň şu ulus wallak bolanymyz üçinmi bilmedik oş näme bizlere gerçi berjek diýýär bir park senati da Şu park senatymyz ýok bolanlygy üçin biraz gysylybrak işliýoris. Işimizde biraz kiçikraje gelip o ýazylyp. Munda mana diýjegim mana şul haly hemme ýani bir bir çöwrede ýani bir ýerle ýakynrak bir birimiz bolsa her bagş bölüme alaýda alaýda bolsa her bölüm ýani reňk bolýan bölüm bir bir şun ýani gelse ýüp serlende ýani ketde mana bu görşüňiz ýani şu bir gapdallarda mana ýüpleri Görýärsiňiz, hoş biraz ýany ýakynrak, şo oňa zada ýakynrak, şonuň şekilli biz bir hökümetimizden we şu ýany şu bildäki hökümet Imaraty Islamydan bizleriň haýyşam etdik we hem bizleriň şol sektor halyda işleýän Senat we Tijarat Jowzijana bizlere wada hem berdi. Şu ýerde ýakynda bir inşallah az wagtda gysga wagtda bir sizlere bir giňişlek ýere hem berjek diýip wada berdi. Wa bu ýerde haşsaýyp aýdyp geçseňiz näçe sany kärmen işliýo bul kärhanada aýtsaňyz. Bul kyrk üç nefer şu kärhanada iş etýor. Bu ýerde näçe bölümi bar işiň. Biri şol ýüp. Ýüp sortlanýar, owal geleniňiz ýaly gördüňiz. Ondan soň şol kelep edilýär. Ondan soň gelip bu ýerde mana bu ýüp boýalýar. Şu ýerde ýüwer ekenler-de. Boýalýar. Bu ýerde boýalýar. Mana bu bu gapdallarda Mysal indi ýüpi sermeli mana muny ýaly edip. Hoş, biraz gynçylygymyz diý, ýaňy aýdyp ötdügim ýaly, bir ahym jalaly günde, garly günde, sowuk günde muny guwurtmamyz, kepdirmemiz biraz bizlere azyrak müşgil ekeni.

Bagşda, ýany haly sektura haly diýende, şoňa bir alaýda bir ýer bolsa, gaty gowy boljak. Bu ýerde, ýany güdam bolýar, ýany saklanýar, oş, mana emmer diýeli türkmenlerde. Mana, ýany her ýüpi boýalandan soň bu ýerde, şol gelýän nagşa, oş. Nagşalary bir ýerden soň merdime şu ýerden Towzi etýärsiňiz.
Towzi bolýar. Ýagny merdime berilýär her öýlere, her şirketiň özüniň 5, 10, 20, 2, 4 her kimiň Teşekkür. özüniň işine garap o, He. nemaýendesi bolýar. Ýagny Teşekkür. şonuň bir i- alyp gidip dokudyp getirip berýän adamlary bolýar. Eziz görüjiler, görüşiňiz ýaly, bizler bu ýerde hem bir güdama geldik. Haly kesilip, göra gelip, halyny nähili getýär ekenler? Hatmen bulardan hem eger wagt bolsa soras. Haj Saip, özüňiz aýtsaňyz, bul halyny şul hazir kesilip gelipdir we munuň üstünde işläp ýatyşy barada-da azajyk maglumat berseňiz. Bu haly ýaňky diýşim ýaly şo ýerden ýüp berilýär, soň nagşa dokylyp haly bir ýere dokylyp halas bolup kesilip gelenden soň bir ýere gelýär, bir ýere gelenden soň ýüzüni tegis etýärler, ýüzüni endiganlaýarlar. Ýuwumda bir taraby ösgün bir taraby gytyk bolmasyn diýip bir ýerde barabarlandan soň mundan soňky bölüminde bul ýuwuma gitýär. Mundan soň ýuwmaly bolýar. Mundan soň ýuwmaly eken-de bu narsy. Mundan soň ýuwup, ýene toňşulýan bir gaýçy ýüzüni tegislemeli bolýar. Şuňyz ýaly bu ýerde hem halyny ýuwup batyr eken dostlar. Hatman Haj saýypdan ýene hem sorap geçýäs, bul barada-da azjyk maglumat berer. Haj saýyp. Bu ýeri ýuwum bagşy. Ýuwum bölümi. Bu ýerde ýaňkydan tegislenip ýüzi gelenden soň bu halyny bu ýerde Mana şular ýaly edip ýuwmaly bolýar. Maňa bu ýere görüşiňiz ýaly. Maňa bu ýerde şuny ýaly edip dowaýy, şuny ýaly edip dowaýy berilýär. Soň muny şuny ýaly özüniň esbaby bar. Burs diýýär, soş, körek diýýär. Muny şuny ýaly edip ezmeli bolýar. Soň üstüne suw bilen gary şol tepilýän dowaýyny sepip, ondan soň muny ýaňdan ýuwmaly bolýar. Ýuwum bagşynam mana häzir görersiňiz, mana şul enjada. Şun ýaly edip muny ýuwmaly bolýar. Meniň ismim Ajy Paýdylla bolýar, Ajy Paýdylla Inasri. Bul halyň ödüşi bilen bul mesela tört metr üç dowaýy berilýär. Ýagny bul üç dowaýydan soň gaýçytýa oň bilen tört dowaýy bolýar. Ýagny bir halynyň özi takryban bir ýarym saat, bir saat kyrk dakika, iki saatyň içerisinde ýuwumdan çykýar bir alty metr. Näçe neper işleýärsiňiz bul wezipäňizde? Bul wezipämizde dokuz neper, sekiz. Işleýän neperimiz bar. Tö- Bir hem ustamyz bar. Ha. Ee, Sekiz neper işleýär. Her parsda dört-dört neper işleýär. Ee, teşekkür özüňizden minnetdar. Ee, nähilek işiňizden razymy özüňiz? Şükür padly Hudaý, alhamdulillah. Işlerimiz ýagşy, ýagny bolança işleşdirip otyrys. Oýnamy Huda teşekkür özüňizden. Sag boluň, minnetdar.
Teşekkür Teşekkür. ederim sizden. Şun ýaly her kaýsyny şun ýaly bir duş-duşuna şol çöpüň üstüne ýa şun agaçlara şun ýaly güne sermeli. Bulam bir tört gün, bäş gün ýazyň aýy iki günde bu gyşyň aýy bir hepdede. Ýani ýazyň aýynda howa yssy bolsa iki günde, üç günde bolýar. Gyşyň aýylary üçinkä? Tört gün, bäş gün hepdelerçe dowam etýär. Näme üçin ýagyşam bolsa guramýar. Bu ýerde mana muňa bizler keş diýýäris. Ýani parsça onuň ýanyna diýmeli bolýar. Ýani çekimi, çekim tagtasy bul. Daş töweregine mih kakyp. biraz jozmaly bolýar, tartmaly bolýar. Soň şol bir müşderiniň ýa bir harydaryň, bir alyjynyň alnynda goýan pilläň, ýani köp utugy bolan käläýany, ýani şu oňat duran ýanda, tört tarabam tegisçe bolup görülýär. Şonuň üçin muny bu ýerde günde goýmaly, üstüni suwlap, tart tört tarabyndan tartyp, şonuň üçin soň bu ýani bir adamyň alnyna ýazan pilläň endigan görülýär. Abdulmämet Abdulmämet bolduňyz näçe ýyl bolýarsyňyz bul wezipede işleýärsiňiz Abdulmämet agamyz? On alty ýyl on ýedi ýyldan bäri. On alty ýyz on alty ýyl on ýedi ýyldan bäri nähili wezipäňizden razymy siz nähili işler bul gyşyň günlerinde ýagşymy şul barada mazyk maglumat berip geçseňiz?
Muny ýagan bilawysyny palat teretip goýýas muny ýapyp.
He. Gün çykda basa urup çeşip alyp durdy işimizden razy Hudaýa şükür. Şükür dostlar, baza hem bizleri yzarlap otyrsyňyz, örden geldik wa bu ýerde hem bir güdam bar ekeni, bul baradam Hajy Hajy Saýypdan hatmen inşallah suwal ederis. Hajy Saýyp bular näme edip otyr şu barada maglumat berip geçseňiz. Bu Bu ýerisine muňa çitkari diýýäs. Bu şol argajy bolýar halynyň. Şoltan ýüz ýuwulandan soň ýüze çykýar. Ýagny ak bolup ýa gara bolup görülýär, ýagşy görülen ýok. Soň muny bul işçiler, bul ussatlar muny şony ýaly görşüňiz ýaly şol gaýçy bilen bir bir bir bir şol çitmesine zerer etdirmän, ýagny çitmesine hiç bir onte nusksy bolman, şony çitmeden aýyrýarlar şödüp gaýçynyň ujy bilen. Soň bir ýerden teýýarlyk bolýar. Teýýarlyk bolup bitan soň ýaňdan bu aňry kakmana gidilýär. Bu soň kakylýar. Maşyny tekan, ýagny kakylýan maşyn. Munuň maş kemaýysy halynyň çaňyny aýyrýar, janyndan halynyň kirine, halynyň toz mana bu gyryndyk Gylyny aýyrýos. Ýani kesapat jandan uzak bolýar ekenler. Uzak bolýar soň pakize bolýar ýani arassa bolýar. Şonuň üçin buňa maşyn çekan şuna 2 sagat, 2 ýarym sagat şuny ýaly edip aýlamaly bolýar. Eziz görüjiler görüşiňiz ýane şilada reçil ahyş saýyp bile bizler kärhananyň her bir ýerlerine aýlanyp çykdyk we ahyryn merhelesi şol ekenki halyny ýuwdylar we halyny şöýle aňyrda

Hetmen inşallah bu gynçylyklaram hal bolar diýip umyt etýäs. Teşekkür Haç saýypdanam we bizlere şladyr içile şorda hemkarlyk we rahnamalyk etdiler. Salam aleykum. Baz hem eziz görüjiler görşüňiz ýany Akçanyň mal bazaryna gelentik we bu ýerden dostlarymyzam saýba aldyk. We görýärsiňiz bul Akçanyň mal bazary eken dostlar bu gün ýagmyr ýagany üçin, jala ýagany üçin kança bir ýerlerem harap.

Köne purşluk, hiç zat ýok, söwda ýok, satyk ýok. Bu zatlary alýan adamam ýok. Ana şu ýerde garyplyk etjek diýip otyrys birader, gep ýok mana. Hyzmat edeli diýsek, hyzmat ýok. Gyşyň içinde birader gül diýsek, bir merdikarlyk edeli diýsek, merdikarlyk ýok. Kär bar ýokdan-a mana görüp otyrsyň, mana şu göreniň ýaly. Özüňiz bir pamilde näçe neper ýaşaýarsyňyz we sizden başga hem Ee sizden başga hem şul familiňize getirýon nefer barmy aýa bir ýerden daramat? Ýok.
Hiç ýerden ýok şo ýerden tapsaňyz bar bolmasa ýok. Şony ýana ha. Hawa mähriban dostlar, hormatly watandaşlar. Gultiki biziň Akja ulusbarlygyndan taýýarlan güzaraşymyz. Umyt etýän sizleriň göwünleriňize makuly bolanmyka diýip.